Mído gbe na mi le mía Aƒetɔ Dela Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Ŋdi ya, mia nɔvio dɔgbedela Emmanuel Diama Awudja be ŋkɔe mi le se. Mi va be mía ga yi dɔa dzi ku ɖo mi. Mía do gbe ɖa. Mawu amenuvela fofo mi de akpe na wò. Bubu fia la mi kafuo mi subɔ mi yrao e mi do ɖe dzi e na mi mɔnu kpɔkpɔ sia be na ya ga va tsɔ wo nya na dukɔ papa wo ŋtɔ va xɔ mi va za mi eye nya sike le asi wo la a ga sɔ ƒo to do na to dzi nɔtawo ta mi sɔ radio a da si wo me be wo ɖeka a va xɔ tɔ tete

gbegblẽ me eye ame sia ame kpɔe la se egɔme nyuie ɖe. Vɔa miwo, miaƒe to senɔ na mí. Mawu neyra todzinɔlawo katã, agble me wòlea, aƒe me wòlea, dɔ me wòlea, eŋu me wòlea, Mawu neyra wò. Mawu ƒe amenuveve nenɔ kpakple wò. Aa, mí nyi sɔ ɖe aa, mí dze egɔme la, mí nyi gblɔ be mí dze egɔme kple ablotsi gbe ke nyi flɛtsia. Vɔa egbe la, mí gblɔ be mía yi edzi kple ŋegbe la. Etsi ta miwo, miaƒe, miaƒe to senɔwo bena míase nu si ke míagblɔ egbea. Meta ɖe edzi be gbɔgbɔ kɔkɔe la ho to nɛ mi eye míase gɔme. Eh, mígblɔ bena eh, eha aʋakɔ enyi, eha aʋakɔ enyi eye ɖoɖo le aʋakɔ sia aʋakɔ dzi. Eye ɖoɖo gbãtɔ yi ke nenye aʋakɔ ƒe dɔdasia nye bena aʋli edua ta alo aʋli duameviwo ta. ale gbegbe bena míkpɔe do dzesitɔe bena le Kristo me la, kɔkɔenyenye la menɔna bɔtɛr o. Gake ŋgbe nàge ɖe Mawu ƒe kɔkɔenyenye me la, ehiã bena nàwɔ aʋa. Eye awɔ aʋa kudo nukawo? Gbɔgbɔwo, nubablawo kple fiƒodewo. Woawoe nye nusi ke woxɔ aʋa le mía ŋuti so kaka míaƒe ɖevime ke. Esi ke míeva Kristo me la, enusiawo tsɔ va kplɔ mía do. Ehiã bena eha awɔ dɔ so nenema memlɔa ŋuti ne míate vo, ne míate subɔ Mawu le gbɔgbɔ kple nyateƒe me. Eŋuti ta ŋdi ya la, Mawu ve mía nu mí vava eh radio jivea Jésus vous aime be míava va ɖe nu ɖewo me ne mi. Míkplɔe le ablotsigbe me, Frenchigbe me va yi wɔe. Eh Mawu ne ve mía nu bena míaxɔe nenema bena egbe la míayi ɖo míade gbe me. eh, mí le ƒo kpɔ ku ɖo ƒome ƒe fiƒoɖewo ŋuti. Nu ke nyi fiƒoɖe? Edu ɖe me tɔ yɔɛ be kpese. Ame ɖewo yɔɛ bena ahovi gbãdodro. Ke ŋgbe ame ɖewo yɔɛ bena fiƒode. Eye nu siɔ katã ŋkɔ ɖeka koe le woa si ke ne le ŋgbe dome koe nyi fiƒode yio, kpese yio, ahovi gbãdodro yio. Nya ɖeka koe wole gblɔ. elabe nu ke nye fiƒode yim le gblɔm wa. Fiƒodea nye be enya ɖewo nu ɖewo dzɔ alo nɔnɔme ɖewo va va eme ye ame ɖewo sa vɔ ne gbɔgbɔ ɖewo wobla nu kpakple gbɔgbɔ ɖewo bena nekpɔ yewo ta, nenɔ yewo ŋuti ne yewoakpɔ ŋgɔgbedede. Nu siawo va na bena Mawu va bi dzi. Eka Mawu bi dzia? Hã ehe gbegblẽ gbogbo ɖe va ame ɖewo ƒe agbe me. Gbegblẽ eku kpata. Ye e nuka o abosam la to fiƒodea me afi yayra wo, agblẽ mí kɔ ɖe ale gbegbe be ƒome gbogbo ɖewo le la s ame ɖeka ye o, ƒomea ye o, gbegblẽ dze woƒe agbe dzi. Nuka ŋuti ta? Mawu gblɔ le yeƒe nya me bena, Mose ƒe agbalẽ evelia, kpukpui blaeve, eh, ta blave fafla tsɛ, eh, Mose ƒe agbalẽ evelia, eta blave kpukpui atɔ̃lia gblɔ bena, Megade ta agu na wo o, eye megasubɔ wo o, elabe nye Yehowa, wò Mawu la, Mawu ƒãnu menye, ame si ɖoa fofowo ƒe vodada teƒe na ɖeviwo siwo léa fum va léa fum la va se ɖe dzidzime etɔ̃lia kple enelia dzi. Mayi ɖe to gbã dzi. Eye Yehowa Mawu to nya sia katã bena, Nyee nye Yehowa wò Mawu si kpɔ wò, si kplɔ wò tso kluvi nyigba teƒe le Egiptnyigba dzi. Mawu bubu aɖeke meganɔ asiwò kpe ɖe ŋunye o. Mègawɔ O legba, mègawɔ legba ɖeke na ɖokuiwò o. Mègawɔ nu siwo le dziƒo alo nu siwo le anyigba dzi alo nu siwo le tsi me la tsi me le anyigba te la ƒe nɔnɔme o. Mègade ta agu na wo o, eye mègasubɔ wo o, elabe nyee nye Yehowa wò Mawu la, Mawu ʋãnu menye, ame si doa fofo ƒe vodada teƒe na ɖevi siwo léa fu la va se ɖe dzidzime etɔ̃lia kple enelia dzi míada akpe na Mawu bena mewɔe yi ŋkɔ o. Nyo ame anɔ abe wòtɔe ɖe na mí o. Kpɔ nu sia he nu ka va na ame ƒe agbe me o, dɔléle vivi vovovowo, tukalawo, seselelãme baɖawo, míaƒe dzidzinyawo anɔ ƒo nu ƒo na mí zã kple kele ale gbegbe be edɔ me la, míwɔna dɔ pɛpɛpɛ vɔa ku ɖo gamenya ŋuti la, míele se ne kpetɔ gɔme o. Eye sɔle yi dia ƒome ƒe fiƒodea ehe nu sugbɔ va ame sugbɔ ƒe agbe me ale gbegbe bena nu si ke Mawu gblɔ le eƒe nya be Mawu ʋã nui enye. Ye ƒona fofo ƒe dzesi ko da ɖe anyi ɖa le ɖeviwo ƒe agbe me ale gbegbe be nu si ke mía tɔwo, tɔgbe tɔgbewo do si, mama mamawo do si la, egbe la mía ɖeviwo miva le eme eŋuti eye mi le ɖui. Mi le se be vevea tsã vɔa Mawue gblɔe. Ŋusẽ le Mawu si bena ne míeva trɔ va egbɔ la, ele be akpe le mía ŋuti. Amewo la gblɔ bena Biblia be Yeovowo ƒe nuɖoanyie ŋuti ta womesɔna ɖekpekpe le eme o. Maxlẽ Romatɔ ƒe agbalẽ eta, Romatɔ ƒe agbalẽ eta ame eve kpukpui wu eve sɔ yi ɖe wu adea. Miwo miaƒe towo miase nyuiɖe. Elabena ame si Elabena ame ale si ŋu wɔ nu vɔ̃ esemanɔ esemanɔwo si la, woatsrɔ̃ esemanɔ wo si, eye ame si wɔ nu vɔ̃ eye ese wo le si la, woa woatso woatsɔe atsɔ ese la adrɔ̃ ʋɔnue. Elabena minye Ame si sea se la wònyi ame dzɔdzɔe o le Mawu ƒe ŋkume o. Hafi bɔ bɔ woatso afia na ame siwo wɔa se la dzi. Elabena ne trɔ̃subɔlawo siwo si ese mele o la wɔa nu si nyi ese la to tso dzɔdzɔ me la, ekema ame siwo si ese mele o la, wonyi ese na wo ɖokui. Atɔ, wuiatɔ̃lia, abe ame si fia bena woŋlɔ ese la ƒe dɔwɔwɔwo ɖe woƒe dziwo me la ene.

Gake mɔa mi gblɔ abe be ese wa Israel tɔ enyi sea ŋuti ta mi ba sɔ na ɖe ɖe kpekpe le eme o. Be na mia tsã le Afrika nyigba dia mia tsã ese le mia si eye esea mi de ɖe na ƒu na abe nɔ subɔ etrɔ asubɔ legbawo Ne mikpɔ do detsi do le dzu ɖewo mea, wosubɔ trɔ̃ kaka fiƒo dea ga ɖe me wa ezena ŋkume ŋkume le anyigba dzi. Anyigba xɔ fiƒo dea tu anyigba dzi nɔtɔwo do gbe. Eɖewo ka tso le dua me va tsi du gã me. Fiƒo dea ƒe dɔwɔnawoe wa. Ne misɔ yi edzia, efiƒo de tsa fiƒo de la, elabena wo ƒomea bla nu kpakple gbɔgbɔ aɖe. ƒomea do ka kudo gbɔgbɔ aɖe alo ɖu zo kpakple gbɔgbɔ aɖe. Ame ɖewo ŋutɔ wova ɖu zo kpakple gbɔgbɔ ne wobe ne wokpɔ yewo ta ne yewoyi aŋa yewoaɖu aŋa dzi eye yewoakpɔ dɔ alo yewoaɖe srɔ̃. Wova sa abowo, wova ɖu zo hamehamehamewo ale gbegbe be gaƒoƒoa va de la, nu si ke va to so emea enye be ɖeviwo va le se vevie gbe Ena be ɖeviwo va le xa nu. Ŋ, ye wogblɔ le nyaa me bena, Mía tɔgbuiwo ɖu fɔ̃ yi ɖeviwo be nu me va nyɔ yibɔ. Egɔme koe nyi bena, nu si ke mía tɔgbuiwo tɔgbuiwo do si ye wodzo, woku, wodzo. Vɔa egbe la, enu sia va le nyɔ na mí le zã me kple ŋkeke katã me. Ena be fiƒodea eva le zẽ ŋkume ŋkume le ame ɖewo ƒe agbe me. Ame ɖewo lia, wowɔ dɔ, woda agble, Woɖe srɔ̃, wodzi vi vɔa ele si vɛ be womekpɔ ŋɖe kpekpe le anyigba dzi o. Wowɔ dɔ vɔa ame ɖewo mete ƒle eka vi ɖeka ŋtɔ tsã tu xɔ le dzi o. Ame ɖewo wɔ dɔ sɔ kɔ ɖo aha kple vivi vivi sese haha me wo dome eye nuwuwua la enya yike ne va dzɔna kpoe nyi be na wome va sena ŋɖe kpetɔ gɔme o. Kɔ afiƒodea

Eye sea ŋuti naklɔ. Vɔa eva ɖo eme bena ame sugbɔ dzo ale sea ŋuti klɔ. Vɔa zea me la, nu si ke ne le zea me la, womenya nu ke ne le zea me o. Ti ta Gbɔgbɔ Kɔkɔe ɖeka pɛ me ŋusẽ si kpe la na bena nànya nu si ke ne le zea me. Nu si ke ne le zea mea, ye mele gblɔm anyi emɔxenu. Nye aɖikatɔ, míabe futɔwoe nyi gbɔgbɔ vɔ̃wo. Nubablawo kple etrɔ kple eƒe fiƒodeawo, woawoe nye nusi ke ne le zea me eye ne Mawu ɖu ŋku vi ne mía, mí la kpɔ nusi ke ne le zea mea eye míawɔ dɔ so zea ŋuti, míaklɔ zea me. Ne zea me kɔ ko la, Gbɔgbɔ Kɔkɔe alo Mawu ƒe Nya si ke nye Tsi Kɔkɔe la ne ge ɖe eme koa, kɔkɔnyenye la va aƒea gbewo me eye wotsã la te ɖea ta aɖe abɔ. Kpuie ɖe kpɔ la, mele do ŋusẽ o be.

Ŋusẽ sia ke ƒo nu siwo katã ta nye Yesu Kristo ƒe ŋkɔa kple Yesu Kristo ƒe ŋkɔ la, la te wɔ dɔ adzra wò loo eme la kɔ nɔm ploploploploploplo. Vɔa ɖo to nàse mí, míate ŋu agblɔ nusɔsrɔ̃ sia dzi axɔ gaƒoƒo sugbɔ. Ŋuteta, ɖo to eye nàlé to lo enya si ko Mawu dze agblɔ to mía dzia na wò. Sɔ yi edzia míekpɔe do dzesi do bena. ne nuɖekpe medzɔ na o eye nɔnɔme ɖe va na eme o. Fransegbe gblɔ bena eh, nu gãtɔ ma eh, eh, cause sans effet a nuɖeke meto na so na eme o. Cause a nuɖekpe medzɔ kpɔa nuɖeke meto na so na eme o. Kpɔa kpui ɖe kpɔa dzesi ɖewo zena. Dzesi siawo la, mina ƒonuƒo ku ɖe dzesi ame adrea ŋuti. Dzesi ame adre. Dzesi ame adre si ke ɖe sɔ fiɔ bena ƒomea ele fiƒode alo fiƒodewo be kpɔkplɔ te. Dzesi ame adre si ke ɖe sɔ fiɔ bena ƒomea ele fiƒode alo fiƒodewo ƒe kpɔkplɔ te. Míla va ƒo nu ƒo ku ɖe dzesiwo ŋuti ɖeka ɖeka ɖeka ɖeka. Dzesi ame adre woa, míla ƒo nu ƒo so eŋuti ale gbegbe bena todinɔlawo le mía se gɔme. Sɔ yi edzia, Ɖo ŋuti ƒe akpa ɖeka enye bena míaku nu me, enumekuku eye ɖe eve akpa evelia nye bena míadze agbagba to gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe sidzedze me la míadze si fiƒodeawo ke ne le wɔdɔ le míaƒe agbe me eye ne nya fiƒode si ke ne le wɔdɔ le aƒe agbe me ko la nu si ke ne le ŋugbo dome nɛ eye edo nua si la, kpɔ ɖe nu. Ame ɖewo le wowana kpanye, ame ɖewo le wɔna hasi, ame ɖewo le wodzea ŋku le ame me ŋuti, ame ɖewo le womexa le woƒe agbe me kpɔ. Ne mikpɔe do doshi doa, nusiawo zena le gota, akpanye, tamesese, ahasi. Matre nu siɔ kekeŋ le ŋgbo dome ne nuyɔ kekeŋ la, fiƒode ye nyi pɛpɛpɛ. Vɔa gbɔgbɔ si ke ne le ŋgbo dome ne fiƒode sia ye nyi tɔgɔmetɔwo ƒe nusẽ. Tɔgɔme ƒe nusẽwo, mami ƒe nusẽwo, agɛ ƒe nusẽwo, azizã ƒe nusẽwo, ƒo ƒe gbɔgbɔ ɖewo yɔ be dã voduwo, Afã, afã aze vodu ye enu sɔ megbe la hena fiƒode vana ame ƒe agbe me. Ame ɖewo lea, esrɔ̃ɖeƒe menyɔ na wo o. Ŋ, wohlɔ̃ kakaka vɔ asrɔ̃ɖeƒe menyɔ na wo o. Fiƒode si ke nele ƒomea mea, woyɔa be ƒomegbagbã. Gbɔgbɔ ɖe le gbɔdo me nɛ. Eye gbɔgbɔ sia la, mi la ƒo nu ƒo ku ɖe etsa ŋuti. Ame ɖewo lea, wowɔ dɔ vɔa,

sɔ yi edzia ne míeƒo nu ƒo ku ɖe nuwo keke ŋuti vɔ kɔa míena va ƒo nu ƒo ku ɖe leke míawɔ míato le eme o leke míawɔ míato le fiƒode sia ƒe asi me o eye míena va ƒo nu ƒo ku ɖe etsa ŋuti bena le ƒome me fiƒodea Mɔ ka mazɔ? Nɔnɔme ka me manɔ? Nu ka mawɔ ye mato le fiƒode siawo me? Nu fi ka mato? Ame ɖe gbɔ mayia? Alo meva be menɔ anyi fi ɖe ao? Enu gbãtɔ si ke la na míato le eme kpoe nye bena ɖeka wɔwɔ kpakple Mawu. Miku Mawu ƒe kadodoa ɖo la li ke sesẽ ɖe. Ne Mawu ƒe kadodoa li ke kpdo mí la, ɛhɛ, gbɔgbɔ kɔkɔe la kpe ɖe mía ŋuti ale gbegbe bena mílakpɔ nusi ko nele ƒomea me. Mawu la hu ku na wò. Mawu la nɔ ɖeɖefia le akpɔ nusi ko nyi fiƒodea kple gbɔgbɔ vɔ̃wo. Nubabla si ke ma mía tɔgbe tɔgbewo ƒe mama ma wɔ le azetɔwo dome le ƒome ƒe gbɔgbɔwo ale gbegbe bena egbe la míle se neke gɔme o. Eye sɔyi edzi la, kpɔtsia kpɔtsia lae nye bena esi ke Mawu gbɔgbɔ kɔkɔe ɖe ƒomea sɔ fiɔ, ɖe fiƒodea sɔ fiɔ, ɖe gbɔgbɔa sɔ fiɔ, nubabla yi ke wowɔ tsã sɔ fiɔ la, míawɔ aʋa le gbɔgbɔ me. Gbɔgbɔ me ʋa. Míasi te le Mawu ƒe ŋkɔa me elabe míɖo kadodo nyui kpakple Mawu. Míɖo kadodo nyui kpakple Mawu ale gbegbe bena fisia la, Mawu si ke mí kpɔ yɔe kpɔ be Mawue Nye ƒomea kple nye fiƒodewo la leke ele ɖo Mawu si ke ne lɔ̃ nya gbɔ la ela ɖe sɔ fiɔ eme la kɔ nɔ ale gbegbe bena nawɔ dɔ so ŋti, nasi te le eme na eye lato zã alo atsi ŋdɔ eye meka ɖe edzi bena ela wɔe la vɔ piopiopiopio. Ne wɔe ne nye ame si ke no le hra dɔe egbe ɛ nye ŋtɔ ebe vi didi ŋu ŋu nya nu si ke mele gblɔa dɔka ne Mawu te wɔe na nye Emmanuel Kpɔmla Awudza ɖe vi dzidzi so ebe gaŋgui ƒe aƒe míabe katie general ema. Teƒe sia me wodzi mí lo ye teƒe sia me mí kpɔ nu sugbɔ le mí se ŋgɔa. Mawu sike ne lɔ̃ míabe nya gbɔa ye mí wɔ dɔ so ŋutia egbe tsã egbea egbe egbe egbe la mí te ɖe ɖea ta ɖa ɖea bɔ elabe Mawu ame nuveve la eve mía nu eve mía nu ale gbegbe bena eh, Mawu ƒe ŋusẽa eba le dɔ dzi. Kpa nu si ke Mawu le bia so mía gbɔ koe nye bena, wobe esi madzemadzea, nye dukɔ le tsrɔ̃. Ena be Yesu gblɔ bena, Mi xe yi miawɔ yeƒe dukɔ, yeƒe nusrɔ̃lawoe. Ha, nusrɔ̃la ye Biblia gblɔ be míanyi ale gbegbe bena sidzedzewo nasu mía si, Mawu naho ŋku ne mí, míakpɔ ƒomea me, míanya nu ke ɖe le ƒomea me, míasi teɖeŋti le gbedodoɖa me kple gbedodoɖa ti ŋdɔ abi dzi ɖo nenema me ŋuti Nukã ɖe edzi be nusi ke Mawu gblɔ gɔ̃ hã gbe ku ɖe ƒomea ŋuti la, bena yease kpe ne ƒomea, dzidzime etɔ̃lia kple dzidzime enelia la, ewɔ si ke ne si te le eme faa koe nye Mawu blibɔ na Mawua, wola gbã dzidzimeawo ƒe fiƒodɔawo eye wola ge ɖe Mawu ƒe yayra me. Mawu ƒe ŋusẽ ba le wɔ eƒe dɔ. Mawu ƒe amenuveve ba le dɔ dzi. Nu gblẽ wòli o Ba be na Mawu gblẽ li o, ele subɔ Mawu eƒe na le ya eh, si mia dzi ma dze na be na enuo yi nenema. Vɔa ma ka ɖe dzi nɔ be na le Yesu Kristo be ŋkɔ me la, ma kpɔ ma kpɔ azu kpɔkpɔ, eye ma wɔ ma wɔ azu wɔwɔ ne o tsã, ne gbe ɖeka gbe agblɔ be azɔ ko Mawu ve ye nu. Eh, ame sugbɔ le to nuɔ me, vɔa Mawu be ma to na o be na ŋkpɔ vɔ na o. Tita blaɖa sia blaɖa ne ƒo gasi ɖekɛ kple afã sɔ gawo la, ẽ, ahu nya se ma wa, ẽ, mia yi edzi nusɔsrɔ̃ dzi eya ya mi ƒo nya ta koe. Mi sɔ blaɖa gbea mia va yi edzi ɖeka ɖeka, ẽ, a yi edzi ɖeka ɖeka a ɖe eme, a ɖe eme ŋutɔ, eme na klɔ shike wo wɔ be ne wo ƒle ablu ɖi ta wo ga le eme woa wo la trɔ ɖe eme nɔ nyuiɖe. Eme le gamea ne wo doe kpɔ la sɔ kudo woa, ɛhɛɛ, blaɖa gbea Ke ne màgbɔnɔ o, míava va yi edzi. Mawu neyra wò, eye Mawu ƒe amenuveve nenɔ kpakple wò. Le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me la, mesɔ gbe ada asi ne madame Djamah ne ava yro nu bubua dzi le Abrotigbe me, Frenchigbe me. Vɔ míaxɔ ne mi nenema.